Twellidt il-Mellieħa u għalkemm ilni li ħriġt mill-Mellieħa ta' ħamsa minn meta kelli 25 sena. U anke qabel fil-fatt. Imma il-Mellieħa qatt ma ħarġet minni. Fl-istess ħin minnix lest speċjalment meta kont fil-politika ngħix fil-Mellieħa għax kelli bżonn l-ispazju tiegħi u naf li politiċi li jkunu fir-raħal li jservu ma ta' ma jibqalhomx ħajja ħajja privata u jien naħseb li ħajja personali hija importanti anke jekk tkun fe- eh, naħseb jekk tkun persuna pubblika importanti li jkollok ħajja personali u privata li jekk ma jkollokx hekk issir karikatura kompletament pubblika u jiena rrid inkun persuna li rrid ngħix ħajti jekk ma rridx immur quddis ma mmurx quddis jekk ma rridx nitqarbi ma nitqarbinx Jekk, u naf li kont f'raħal fejn kulħadd għassa fuqek il-ħin kollu u ma rridx inkun priġunier kif se jkun tal-oħrajn. Dik jiġifieri Varis Bartolo huwa wieħed li jipprova ma jkunx priġunier tal-oħrajn. Eh, mhux biqk suħat jew biqżies mhm. imma biex inti tkun inti. Jiena jenħoss li waħda mill-aktar drittijiet umani importanti id-dritt li inti tkun int bla ma tweġġa lil ħaddieħor, bla ma int periklu għal ħaddieħor. Jekk biex inkun jien Irrid nagħmillek il-ħsara? Irrid nistaqsi lili nnifsi, għaliex għandi nkun jien b'mod li nagħmillek il-ħsara? Inħobb insajjar, inħobb insajjar ħafna, u hekk nipprepara affarijiet u nieħu gost inlaqqa' għan-nies u nieklu u nieklu xi ħaġa flimkien. Ma nafx insuq, u mwerwer li nsuq u ġieli nħossni daqsxejn beżgħan f'karozza. Jien dejjem norbota, ma nafx jekk hux bi skuża, ma' inċident li kelli meta kelli 16-il sena. Niftakar dak iż-żmien Patri Dionysju Mintoff kien qed jiftaħ il-Laboratorju tal-Paċi, jiena kont qribu ħafna għax kien jgħallimni r-reliġjon fis-Sixth Form, dak iż-żmien is-Sixth Form tal-Liċeo, u grat ħafna lejn Patri Dionysju Mintoff għax fetaħli dinja ġdida kif ċert li fetaħ il-żgħażagħ oħrajn, imma permezz tiegħu ta' fin skoprejt nies bħal Danilo Dolci, bħal Martin Luther King, eh, bħal Mahatma Gandhi, u niftakarna kien laqqana ma' realtà qawwija ħafna ħadna naraw il-forka il-ħabs. Okay. Eh, dak iż-żmien kienet għataw is-sentenza tal-mewt. X'aħna niftakru li l-pena kapitali għaw tneħħiet jekk minn isir żball minn għalija f'xil-1972 jekk minn isir żball. Ehm, allura kien jiftħilna eh, orizzonti ġodda u konna morna najrnu ħalfar u dik il-ġurnata kellna logħba futbol li ridna nlaħqu. U min kien qed isuq kontra l-liġi ovvjament għaliex kien

L-għaliex tiegħek?
Ippruvajt naħseb li minna ta' żgħira hmm. eh, li kolli skop għala ngħix. Eh, minna ta' żgħira kont involut ħafna ma' tfal oħrajn eh, bċa kbir aħna l-melliħa għaddit religjużi kellek jew għaddit sportivi. Hmm. Kont involut ħafna fihom. Eh, u allura minna ta' zaħira kienu jgħidu li biex nallem l-oħrajn, minna ta' zaħira kont naqra u kont nimmaġina ħafna affarijiet, jiġifieri jiena kelli xorti li l-papa tiegħi kien teacher allura kellna librerija d-dar u kont kien ħeġġiġna biex naqraw u biex tiskopri affarijiet u peress li ħafna mill-kodba kienu dwar pajjiżi oħra, Eh, inti tibda timmaġina jien naf li jekk ġie sibt filgħodu mm. u se noħorġu nilagħbu fl-eliqi li ħan niskopri kif skopri għax kellna kellna il-Discovery, kellna magazzin jismu Discovery mhm. u Discovery u minn għalija kien hemm ieħor jismu Knowledge. U allura pereżempju kienu jitkellmu fuq li sabu dajsa tal-Vikingi eh, ximkien l-Ingilterra. U jiena kont nippretendi li l-mellieħa taħt il-ħarruba kekk inħaffru nsibu xi dajsa tal-Viking.
Mentri hija ħasra kieku spjegalna tajjeb għalkemm irrid ngħid li kienu jgħidulna diġà li konna li kien hemm il-fdalijiet ta' xwini Rumani minn żmien kbir u aħna bħala tfal niftakar melleħin dak iż-żmien qed nitkellem fis-snin 50 u din baqgħet naħseb sa snin probabbli anke ħafna wara Il-leġġenda, għax hija leġġenda, li sal-luqa penġa l-Madonna tal-Mellieħa u meta ġi meta ġi ma' San Pawl, għaliex aħna konna ngħidu li dak ġi l-għadira u mhux veru l-gżejjer ta' San Pawl li kienet xi ħaġa li ta' San Pawl u tal-Mellieħa ma jaqblux bejnietom. Eh, allora dik kienet importanti ħafna li ngħidu li kien ta' sal-luqa. Eħe, u eh, dejjem ippruvajt infittex, infittex skop. Eh, l-edukazzjoni dejjem kienet toġobni anke biex nipprattika, mhux mhux sempliċement biex naħseb dwar. Mhm. Il-politika, però qatt ma maġinajt li se nidħol fil-Parlament. Ġifieri, jien ma nafx bli ma ħsieb ta' jien naf ta' 22 sena 23, naħseb li se nbiddel id-dinja. Mhm. Ngħid kemm biddilt minn dik id-dinja, qas naf kemm biddilt minn innifsi, ħseb ara kemm biddilt mid-dinja. U ma kellix ħsieb li se nagħmel xi ħajja fl-istituzzjonijiet, jiġu ma nafx kif kont se biddilha d-dinja, imma spiċċajt għamilta. Eh, għamilta aktar kmieni mbagħad mill ħsieb tax eh, meta kont żagħżugħ kont involut ħafna dejjem fi gruppi kontra. daqsxejn gruppi kontra ta' ribelli, ta' okay. ribellioni. Jiena r-ribellioni tiegħi ġrat. Kont attiv ħafna fl-azzjoni kattolika. Mhm. Eh, u konna aqs kena fejn niltaqgħu, ħlief bis-sagrifiċċju ta' Assis, mhm. Dumose de Bono, nsellimlu minnaw, eh, li kien jom fuq il-ftit flus li kellu fuq it-tfal, jixtri jixtrina l-affarijiet, U niftakar dak iż-żmien, eh, il-kappillan tal-ġurnata kien beda jiġbor il-flus biex il-Knisja tal-Mellieħa jkollha l-skulturi u l-affarijiet oħra għax deka bniet fil-1880 bil-flus ta' raħal fqir mhm. u għall-inqas bnewa mhix kompluta kollha imma ma kienx sar finar fija u skulturi kur tiġbor il-flus biex jagħmel dan. U jiena kont ħatta kbira. Et Qed isir il-Konċilju Vatikan it-Tieni. Il-Knisja qed tiġġedded. Il-Knisja trid tkun il-Knisja tan-nies tad-demm u l-laħam u mhux tal-ġebel u tal-istatwi. U aħna ħa nonfqu l-flus fuq hekk. U l-Meliħa kienet toħroġ fuljett u għadu joħroġ sal-lum. Kont nikteb fih u għadni nikteb fih sal-lum. Jismu l-Meliħa. U jiena ktibt artiklu li fih qed tisma' dan għalfejn ħa nonfqu l-flus fuq il-ġebel. Mhux aħjar nonfquh fuq il-żgħażagħ biex aħna jkollna fejn niltaqgħu u l-kappillan jiftaħ ċentru parrokkjali u jkun hemm faċilitajiet fejn jiltaqgħu iż-żgħażagħ. U minflok fuq il-ġebel u eh. u ktibtu dal-artiklu tajtu l-editur darba qiegħed ma' tfal nilgħab eh.
Żmien eh, eh, kellek 16 17. Xi ħaġek, xi ħaġek. U Ġie qalli, 'Isma' dan mhux se nippubblikah, ta, qalli Maria, qalli qawwi, qalli qisu ta' Mintoff, għedtlu jiena Mintoff ma nafx jikteb, għedtlu jiena murobbi f'familja fejn aħna l-Mintoff demonju xi ta' naraw għax familja speċi pjuttost konservattiva, nazzjonalista, Ġorġ Borċa li vir mhux l-ewwel darba li ġie d-dar, mm. eh, dak iż-żmien mexxej tal-kap tal-Partit Nazzjonalista. U għetlu, ma għetlu għax ma tamilix, għetlu ma għandix raġun, għalli le, mux ma għandix raġun, u għax jina kwotajt anke dokumenti tal-Konċilju Vatikan it-tini. Fil-artiklu. Fil-artiklu. Għalli ma għalli ma s-sadak, no? U bat jina dort fuq ħabib tijaj, għetlu zma, tlu tiġ namlu bieċa xol. Għetlu nistampawh u nqasmuh fir-raħal. Allura stampajnieh bil-ġestitnel, ma nafx fejn sibnija, ma minix ċert fejn, fejn l-ħabib tiegħi probabbli jiftakar, kienu mbagħad laħaq sint kull melliħa, Sammy Vella, u morna barra l-knisja nistennew n-nies ħerġin mill-qoddis u tuħom kopja. Dik kienet naħseb waħda mill-ewwel qatta ribeljon.
Break, eh, eh.
Mbagħad niftakar kienu ppruvaw ħajruni eh, ninvolvi ruħi fil-politika, dak iż-żmien kien ġi il-perit Karmlino Spiteri, kien eh, fil-Partit Nazzjonalista kien ħabib tal-familja, għalli inti naħseb tajjeb għal-politika biex l-lesti u inizjattivi bħalla. Għatlu huma mhux se noqgħod nidħol niġi fil-kumitat u hekk. U mor darba u dawn bir-raġun kollu ta' jiġifieri ma rridx inkun kiesa u super f'najda, ħedha diskutew kif se jagħmlu fenkata l-armiet.
U għetlu smetlu,
frankat naħob nikol, ġifiri għetlu ma frankament ma sena għot nattendi laqat fil-politika, għetlu kiku affarijiet mm. fil-politika. U mbagħad bil-mod il-mod, eh, meta mort l-università, l-istess kont fi gruppi ma kontx la fil-Partit Nazzjonalista għas il-Partit Laburista, anzi, kont fi ċirka ġustizja soċjali, mm-hmm. u dak iż-żmien ġili kritikajna affarijiet li kienu qed jiġru fil-pajjiż bil-Gvern Laburista,
affarijiet ta' violenza, affarijiet eh, fejn darilna li mhux qed ikun soċjalista. Eh, allura dak il jiena dejjem nipprova l-inqas hekk naħseb dwar in-nifsi li l-affarijiet li nagħmel nagħmilhom bażla, mhux għax tradizzjonalment hekk, jiġifieri jien ma nemminx li l-ħsibijiet tagħna għandna nirtuhom bħal kunjom. jew għax. Ħabba fejt wiliet jew ħabba parti. Jew ta' dem, mela ħna qed nagħmlu l-mazzit. Min ikram il-mazzit għandek bżonn id-dem u tajt xina dem miegħek, mhm. xaqsam. Aħseb, għażel, jista' jkun li tagħżel li tibqa' fejn eh, eh, tradizzjonalment eh, ġej minn dak l-ambjent. Minti tista' tagħżel li tagħmel u jiena għażilt li naqsam ix-xmara, speċi. U fil. U kif ħadu għan madwar il-familja tijak? Tajd li kienu nazjonalisti sal-punt li jiġi borċa li id-dar ta'kom. Kwataw, kwataw, kwataw, kwataw. Eh, kienu gburin bija li l-ewel wieħed tal-familja li mort l-università u dak iż-żmien kien ilu ma jidħolx ħadd l-università mill-melliħa snin, snin twal.

National News minħabba li dak iż-żmien kienet qed issir l-okkupazzjoni ta' Xandir Malta. U fil-fatt kien hemm min kiteb li dan huwa parti mill-pjan ta' Gvern Laburista ta' Mintoff ta' dak iż-żmien li jieħu over ix-Xandir, u mbagħad jieħu over il-banek, u mbagħad jieħu over l-Università. Tant hu veru. il-Prim Ministru Mintoff kien bat il-Dr. Carmel Mifsud Bonnici l-ewwel darba li tajt miegħu jien biex jinnegozja magħna biex nispiċċaw għal okkupazzjoni għax ma rridx li. Għax kien tidher ħażina fuq. Ekku.
U niftakar li fl-uffiċċju fejn għadu llum tal-Kunsill tal-Istudenti Dottor Carmelo Sud Bonnici fil-kamra l-oħra u nitkellmu mit-twieqi. U niftakar dan ir-raġel kwiet, sot, għalli għalli għalli issa nkellimhom biex jagħtukom kamra għalli missa spiċċaw għaddi għalli għax qed tagħmlu nasar. Qed lu smetlu għajt li Prim Ministru mintu bħal preżunzjoni qed li huwa għandu li xus tiegħu xi ġiret ma għandna li xus tagħna. U jħallin, aħna nindaħlu l-uġu. Ġi minn dejjem kont assertiv, fi xenek tkun hekk assertiv dal-mod. Imma mhux assertiv faċilità, jiġifieri għax jiena bniedem timidu. Mhm. Jiena jiena oraj pubbliku kont fix-xandir eventwalment, ma imma jiena bniedem pjuttost mistrieħ. Biex tkellem, biex ħadd dik l-istazzjoni. Għax jekk nemmen xi ħaġa, għax jekk nemmen xi ħaġa mbagħad nagħmilha. Ġifieri jisu l-passjoni tik il-konfidenza li jekk taf li dak li qed tagħmel tiġġieled għat-tajjeb, ħadd iġġieldu. U hi l-iktar li u hemmhekk fejn irid noqgħod attent għax ġieli nitlef il-bilanċ. Fejn nara l-bullying. Ġifieri għand ġieli kont f'mumenti fejn nkun irreaġixxejt b'mod qawwi ħafna għax dik il-persuna nkun tkun għamlitta ta' bulli, mhux bil-fors miegħi. Jista' jkun ta' bulli ma' xatt ieħor. Għanajt le. Jiġifieri jekk xi ħadd nista' ngħid llum għax mhux se nkun f'mumenti oħrajn bħal dawn. Jekk xi ħadd irid iżarmani, mhm. jitkellem fuq storja umana li għandha x'taqsam miegħu. Niftakarni darba deħlina ma semmix il-smiet ħalli ħalli mhm. eh, l-protezzjoni tal-persuna. Niftakar darba deħlin kont kont fil-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi mhm. tal-Parlament fejn inti hemmhekk tibgħat għal uffiċjali tal-Gvern u saqsihom konna fl-oppożizzjoni u saqsihom affarijiet ibsa dwarhom mhm. u kelli diġà ippreparat se nsaqsih il dil persuna U kombinazzjoni dħalna deħlin il-Parlament l-antik, il-belt ta' Pjazza San Ġorġ, flimkien. U għetlu kif int? U għalli mkisser, għalli għax it-tifla għanda kanser. U najdlek il-verità, tħalt għallaqa u għaddijo interess pubbliku, mhm. għaddijo dmiri biex mhm. eh, pala parlamentari nħuħsib. Issa, għamilt sewwa. Mela jisu l-aspett uman ħa over hemmhekk. Ġifieri jiena jekk trid imma mbagħad jekk trid tifferoċjani u tista' tkun u bdin ngħidha ngħidha bl-aktar mod kalm issa mm. fl-età tiegħi u wara li tqajt ma' nies minn kull qasam tal-ħajja u nies ta' statura kbira anke fil-livell internazzjonali. Hekk mhux se nibża'. Eh? Jiġifieri jiena nista' naffaċċja, tista' ssemmi 'il min trid issemmi, u nerġa' ngħidha mhux bi ksuħat, inkun ippreparajt sewwa, psikoloġikament jien naf li importanti li inti tqis lilek innifsek, id-dinjità tiegħek personali. Inti, inti mhux il-poter. Jiena f'mumenti, u din kont ngħallimha lill-istudenti tal-komunikazzjoni, kont ngħidhom isma' meta inti tiġi biex tintervista persuna, tħallix l-istatura, l-istatus, il-pożizzjoni tagħha xi tkun, Inti għandek il-poter li qed issaqsi lil dik il-persuna u fuq kollox il-poter li inti persuna. Allura jien jekk trid tifferoċjani, ibbulijani. Jew tkessaħ miegħi jew tipprova tumiljani għax imbagħad le ta' m'hemmx ċans. U, u anke fil-politika barranija bħala Ministru tal-Affarijiet Barranin kelli niltaqa' ma' figuri Mhux hekk? qawwijin, Irridu satur, mhux b'saħħithom, hekk? b'saħħithom. U inti tgħid Marija ġej minn tikka jien. Hmm. Allora se nagħmel. Eh, le, ġej minn tikka l-net pajjiż. Għandu d-dinja ta' tiegħu, għandu l-istatus tiegħu hmm. huwa pajjiż sovran. Inti persuna daqs din il-persuna, ma jfissirx li għax ġejja minn pajjiż ta' 400 miljun ruħ biljun u 200 elf ruħ qed nsemmi għaċ-Ċina u għar-Russja f'dan mhm. każ. Jew ħan iltaqa' ma' l-Istras għax kienet Ministru tal-Affarijiet Barranin, jew se niltaqa' ma' ċavu xogħlu ta' Turkija, jew ma' Luigi da Maio, jew ma' l-Edrian ta' Franza, mhm. jew ma' u minnu ħajkom għas tal-Ġermanja se jkoll l-inferiority complex, eh? Le, no, no, no. U dik li taħdem fuqha. U kif, kif wasalt hemmhekk? X'għamilt mija kien nifsek kif ħdimt fuqha? Mela l-ewwel net trid tiżgura li ma taqax għaċ-ċajt. Ġifieri jekk inti se tidħol għal biċċa xogħol, mhm. jekk inti se tiltaqa' ma' xi ħadd u se tiddiskuti l-pożizzjoni ta' Malta, Inti ipprepara sew, toqgħodx tiffissa x'jiena żgħir, jiena leħni ma jwassalx. Eh. Le, inti dak il-ħin għandek id-dmir li tirrappreżenta lil pajjiżek. Ipprepara sew imma taqax mm. ċajt. Ġifieri la trid tkun kiesaħ goff u jiena ngħidilhom tux tmorru tsaqqu l-ħass. Joqqas li tkun bebbux u li jirfsuk u waqqas jindunaw. Ipprepara l-pożizzjoni tiegħek. Argumenta, argumenta sewwa u m'għandek minn xiex tibża. U di ħaġa li minn dejjem kellek jew kien hemm mument li ħassejt dubju. Trid tiksibha, trid taħdem biex tiksibha. Eh, naħseb li mineta, naħseb li mineta pjuttost eh, zazua, eh, mhm. għamilt, imma trid tiksibha. Ma titwilidx biha ta, jiġifieri trid taħdem u trid tipprepara. Jiġifieri jiena nipprepara ħafna. Jiena mm. jekk jekk eh, għandi laqa ma' persuna għal fejn se niddiskutu l-affarijiet, eh, nipprepara l-affarijiet, naqra l-affarijiet, ġifieri mhux sempliċement tipprepara psikoloġikament biex inti ma tiġix eh, intimidit Dik importanti ħafna, dik importanti ħafna u dika jgħiduha eh, il-boxers jew importanti ħafna mm. għalihom u ġili kontrajtom ħarsu fajnejn xurxin għaliex jista' jkun li titlef il-logħba qabel il-logħba. Mm. Għax għax tidħol għalija bħala li se titlef. Jekk inti se tidħol li se titlef, jekk inti se tidħol li se tirbaħ żgur u m'għandix għalfejn nitrejnja, m'għandix għalfejn eh, ma nżidx il-confidence, m'għandix għalfejn. Le, fil-fatt dal-aħħar kontet nara kontet nara Eh, u inti lilek tinteressak żgur. Eh, il-manifesting jgħidulu mhm. li inti frasek se tirbaħ, imma jekk ma tipprepara xejn, biex għax inti frasek temmel li se tirbaħ ħa tirbaħ. Allura il-preparazzjoni jiena naħseb waħda mill-affarijiet li tal-limt minn missieri din kienet. Eh, immaġinani rrid ngħidlu li se noħroġ mal-Partit Laburista. Ikun id-dar ma jiflaħx għax il-familja kollha marru għal meeting tal-Partit Nazzjonalista. U mort, din qed nitkellmu fl-1992. U xi mort għand tal-ħanut li kien laburista qal li jisma' li l-papa qal li hemm qiegħed qal li ma jiflaħx. Qal li tal-familja m'hemmx għalfejn ngħidlek fejn marru. Kien kien is-sibt fil-għaxija għax kienu jagħmlu l-meetings. U tħalt qed lu patlu jiena naħseb huma ħadix daqshekk kbira x'kien jaf li tkun diġà ġurnalista, kon diġà editur tal- tal-ġurnal tal-Partit Laburista. Ok, ġviri kienet ċaġa li ġiet gradualment. Kienet ġiet wara seba snin biex najtek. Għatlu pajja ħan uħroċ għalla. Għalli isma li sa importanti li tammel l-affarijiet sew, importanti li ma tuqqax għacċajt nis li jafdawk u għamel l-affarijiet sew. U aħna ngħinuk. U jekk ikollok bżonn tħallu tfal hawnhekk, aħna ngħinuk. U li li li eh, mlitni bil-gost għax jiena ma rridx jiena u weġġajthom eh, il-ġenituri tiegħi jien weġġajthom qabel għax l-għażlit li għamilt anke għax kont. Minn kmini ngħid jien ma rridx nirrikonoxxi li l-nifsi jew biex nirrikonoxxi li għamilt xi ħaġa għax ħaddieħor qalli li hija tajba li għamiltha, irrid inkun iddeċidejtha jien. Jekk iddeċidejtha jien, taf inweġġgħek għax ngħidlek isma' hekk se nagħmel. Tħoss li għamil dak li għalek missirek, meta tħares lura li ma toqqajċ ċajt minn f'dak u votari. Ma jfissirx li ma għamil żbalji ta' ma jfissirx li ma kienx hemm affarijiet oħra li stajt għamilthom ħafna ħjar. Ma dejjem dak il-kliem dejjem nipprova nżomm, mhm. nżomm. U kien u kien ġie waħda mill-isbaħ, naħseb, tagħlimiet tagħlimiet li tani u niftakru li anke hu ma kienx bniedem tal-ġlied, ġifieri ma kienx mhm. bniedem tal-ġlied. Eh, imma kont ninduna li mhux se jħalli l xi ħadd eh, jumiljaħ eh, jew il xi ħadd li jintimidah. Ġifieri niftakarni darba u kont ftakart fih. Niftakarni bħala editur tal-ġurnal Ġieli kelli sitwazzjonijiet ibsin ħafna, jiġifieri ġie anke theddid, pereżempju jekk konna nagħmlu mm. stejjer, għax jiena kelli miegħi il dak li llum huwa l-Maġistrat eh, Joe Mifsud. U aħna bħala ġurnalisti eh, ksirna ħafna tradizzjonijiet lokali li pereżempju eh, għamilna investigazzjonijiet dwar l-abort, Dak iż-żmien qed nitkellmu kmieni fuq id-droga, anke min imexxi droga u anke min juża l-iskrateċ l-iskrateċ biex iġib l-eroina Malta bl-ismijiet kollox u kellna min ġie jeddidna u jeddidna li tajjarna ġifieri. Eh, Imma għax kont nemmen li dik irridu nagħmluha, allura kont lest, kont lest, eh, kont lest nagħmilha.
Meta tħares lura li il-karriera twila ħafna tiegħek, tqajt ma' ħafna nies differenti ta' satura differenti. X'tallim fuq l-umanità fuq in-nies? X'hemm simili bejnietom daw in-nies kollha?
Jekk tirrispetta lil min għandek qudiemek, jirrispettak lura. Jsibha diffiċli. Jiddiżrispettak.
Eh, bast inti tirrispetta lilek innifsek meta mm. tirrispetta l-ħaddieħor. Pereżempju, jien niftakar darba. Ġi kellimni kriminal jien naħseb l-iktar laqa jekk tgħidli f'ħajtek mhm. l-iktar laqa diffiċli li kellek ma' min kienet. Ma' dil persuna li kellha rekord kriminali u tħares lejk tibża. Jiġifieri jien nħares fajnejha dil-persuna. Toħolok sens ta' biża. Iva, iva.
U kien jitkellem bil-mod, jiġifieri la sabbat fuq il-mejda, la hekk biża. Il-preżenza tiegħu.
Bil-mod, bil-mod.
U kellu ħarsa fuq wiċċu li dak li għandu jagħmel se jagħmlu. Ġifieri u mhux se jiddejja jagħmlu. Kif ma ddejjaq xi għamel bombi lil ħaddieħor u nassumi kien imdaħħal fi qtil. Hmm. Ġifieri jekk tgħid li tqajt ma' Prim Ministri, ma' Presidenti, ma' Ministri, ma' nies ta' hmm. reputazzjoni kbira u aktar mill-reputazzjoni ta' statura, hmm. xinti kultant il-taqqa ma' nies li huma f'pożizzjonijiet għolja ta' xi dinja huma. Eh, għandi anke smijiet frasi ngħidlek mm. bħalissa ħanajda, ħanajda per eżempju jiena ma kienet timpressjonani assolutament xejn l-istras. Assolutament, assolutament. Għaliex? Għaliex kienet tidher li kiesħa, vojta. Li taħseb li hi xi ħaġa din. Xufftejha tagħmilha hekk qisu dan x'daħħal il-kelb hawn. Mbagħad tiddobba ara din, se tittrattana hekk. Tlabt li niltaqa' magħha bħala Ministru tal-Affarijiet Barranin ta' Malta qed niltaqa' mal-Ministru tal-Affarijiet tar-Renju Unit, aħna dik kienet l-aktar ħaġa naturali minħabba li konna kolonja u hi kienet tgħidli, Iltaqa' mal-Parliamentary Secretary tiegħi. U jiena kont battilha risposta, jiena diġà ltqajt mal-Parliamentary Secretary tiegħek, jien miegħek irrid niltaqa', jekk ma tridx tiltaqa' miegħi mhux se niġi Londra. u ma morċ, għax għaluli għamilnilek laqat mal-parlamentri se. Issa tajdli eh, dika għal dinjità ta' pajjiżna. Mhm. Għal dinjità mhux mhux xogħli għax jiena qed ngħidlek ma impressjonatni ġdi mhm. u ma kelli l-ebda gost li rrid niltaqa' magħha. Imma status bi status. Mhm. X'meta irranġajna biex immorru niltaqgħu ma' Sergej Lavrov, eh, soċi, Ma' Lavrov iltqajt, ma ltqajtx ma' taħtu, meta arranġajt biex immorru niltaqgħu eh, f'Chengdu ma' Wang Yi, il-Ministru tal-Fred Barren mhm. taċ-Ċina, ma' Wang Yi, ma' ma' setaw jgħidu l-Ministru. Ministru. Intom tikka fil-Mediterran aħna l-akbar pajjiż fid-dinja x'dak iż-żmien minn għalija kien għandhom popolazzjoni ikbar mill-Indja. Ġifiri, dawn huma l-affarijiet mhm. li naħseb li importanti għal pajjiżna. U dik waħda mill-affarijiet li tinkwetani li aħna ikonna taħlita ta' superiority complex laqwa fid-dinja, laqwa fl-Ewropa, laqwa mhm. f'kollox. U ħafna drabi paroli. Tkun ġejja paroli fil-vojt. Għan narċisizmu, mhux hekk meta inti tipprova tagħmel kien nifsek kbira xi veda tħoss li m'intix kbira. U jien biex jien minna xejn, jiena nela, bezan eh, li jajdu li jiddattaw li nagħmel. Le, le, le, le, le. La, la għandek tkun superiority complex stupida vojta. Aħdem, eh, naħseb li dal-pajis għamel ħafna affarijiet, meta mhm. toqgħod is li aħna eh, sitt blatiet jew seba' blatiet ma nafx kemm se ngħoddu minnhom ma' Malta, Għawdex, Kammuna u l-Gżejjer u Filfla u kemm hu nett jiġifieri. Għamilna affarijiet u jiġifieri meta toqgħod tqis aħna minn fejn tlaqna u x'aħna u x'għandna. Meta tħares lura, xi ħaġa li għallmitek, forsi żball li għamilt jew xi ħaġa li jiddispjaċik li għamilt li tgħid isma' minn dik jiena kbirt u tgħallimt?
Jiena waħda mill-affarijiet li ddispjaċini li għamilt, għalkemm meta għamiltha kont nemmen fiha, kienet il-kwistjoni tal-istipendji. E, meta meta fl-ewwel esperjenza tiegħi ministerjali bil-1996 u l-1998 edna li se nbidlu s-sistema tal-istipendi li nofsu ikun jibqa' jingħata stipendju u nofs l-ieħor ikun eh, b'self li mhm. tibda tħallas lura meta tibda taqla l-flus biex tagħmel tajbek. Ridna nagħmluha biex nagħmluha sostenibbli u jien fil-fema tiegħi kienet anke biex indaħlu sens ta' responsabilità mhm. fost l-istudenti li l-flus ma jaqgħux mis-sema u mhux se tibda d-dinja tax-xogħol diġà qisek imdorri bl-istipendju li tgħid isma' jiena Għax ħaqqni.
Għax ħaqqni.
U ngħid waqt li nifhem għala u kont nemmen f'din il-bidla, la fil- programm elettorali ma kienieċ, ma mesniex għamilta. Għalix, għalix inti ksirt weda. Għal inti jekk inti tajt kelma li se tagħmel hekk, u dik mesni mesni ma ma miltix. Jiġri dak huwa tantu veru meta mbagħad l-aħħar ħadd pożizzjoni li Il-lap l-ebda pro, la l-ebda partit politiku ma kellu fil-programm elettorali tiegħu li jibdel il-liġi dwar l-abort. Tagħmilhiex dik. Mhm. Jekk ta, jekk għandek tagħmilha, temmen Daħħalha x'temmen. fil-manifest qabel. Jew ta' daħħalha fil-manifest qabel, jew tagħmel referendum dwarha. Għalhekk jiena ħassejt kom, ħassejtni waħda mill-aktar momenti sbieħ f'ħ- f'ħajti kienet il-moviment favur il-dritt tad-divorzju. Għaliex għaliex kien moviment nazzjonali, bis-serjetà kien moviment nazzjonali, fejn kien hemm membri parlamentari miż-żewġ naħat, kien hemm mhm. jiena u kien hemm Ġefri min-naħa l-oħra, Ġefri Pullicino min-naħa l-oħra, u bnejna u bnejna kampanja fejn hemmhekk inti laqgħet iddaħħal xi ħaġa bħal dik, irid ikollok mandat. Mhm. Il-mandat irid jiġi jew mir-referendum jew mhm. jiġi mill-programm elettorali. U dik kienet xi ħaġa sodisfaċenti għaliex kienet xi ħaġa umana u dejjem ridna noqogħdu attenti li ma tkunx kampanja mibnija jew kontra l-Knisja jew kontra l-konservattivi jew kontra favur li tagħti t-tieni ċans lil min żwieġu tfarraklu u forsi jista' jerġa' jibda ħajtu mill-ġdid. Eh, imma imma tal-oħra dika dika qed le, dika dika miżbal dak iż-żmien. Jiena narak u anke meta niltaqgħu nħossni li inti bniedem intelligent ħafna u kreattiv ħafna. U bħalma tinti wkoll ribellus jekk il-kelma mhux. Eh, eh. U tqabilna wkoll li s-sistema edukattiva hija skaduta. Inti li għandek din l-esperjenza kollha fl-edukazzjoni, minn tifel ta' għalliem għal Ministru tal-Edukazzjoni għal snin twal. Għalfej is-sistema edukattiva f'Malta hija skaduta? L-għamlet ma nasibx li hija skaduta f'Malta biss. Waħda mill-akbar problemi tal-edukazzjoni formali hi li hi timxi wara r-realtà. Ġifieri l-ewwel tinbidel id-dinja u tkompli tinbidel id-dinja u tinbidel b'saħħa kbira Ċerti ċerta riċerka turi li l-bidliet fl-edukazzjoni meta tqabbilhom mal-bidliet fid-dinja, jiġifieri fid-dinja soċjali, fid-dinja tax-xogħol, fid-dinja teknoloġika, qisu xi seba' snin ilu kienet one is to five, jiġifieri jekk id-dinja tinbidel brata ta' ħames kilometri fis-siegħa, il-bidla fis-sistema edukattiva kilometru fis-siegħa timxi u kważi ma tistax tkun mod ieħor. U din ngħidha mhux bi skuża. Jiġifieri, għax jiena jekk tgħidli kemm xtaqt tbiddel affarijiet, nagħmillek lista sħiħa twila. Mbagħad tgħidli kemm irnexxilek tbiddel il-lista ma tkunx twila xejn. Tkun wis qasira. X'inhi raġuni?
Għaliex is-sistema edukattiva hija parti minn suġa totalment mad-dinja kompletament. L-Afrikani għandhom qawl sabiħ ħafna li jgħidulek teduka t-tfal, jedukaw it-tfal ir-raħal sħiħ. Ir-raħal sħiħ xi fisser? F'soċjetà tradizzjonali huwa r-raħal u hemm in-nanna, u hemm in-nannu, mhm. u hemm il-kuġini, u hemm l-aħwa żgħar, u hemm l-aħwa l-kbar, u hemm l-oħrajn, u hemm il-barranin, jiġifieri dak li mhm. mhumiex tal-familja diretta. Issa, Jekk inti taħseb li bħala Ministru tal-Edukazzjoni, u kien hemm dik kien hemm żmien li kelli dik l-illużjoni jien, li jekk inti tbiddel ċerti affarijiet b'daqshekk qed tbiddel is-sistema edukattiva, iva qed tbiddel xi aspetti tas-sistema edukattiva, imma l-edukazzjoni l-ewwel nett hija maħsuba li anke meta taħdem l-aħjar, Mhm. skola, klassi, x'jiġri mill-8 ta' filgħodu sa sagħtejn, anke jekk dik qed taħdem tajjeb ħafna, tista' l-aktar tbiddillek terz tal-persuna, teffettwa terz tal-persuna, iż-żewġ terzi l-oħra ġejjin mill-familja, ġejjin mis-soċjetà, eh, illum ġejjin mill-social media, illum hemm ċans li tfal iqattaw ħin f'kuntatt ma' apparat teknoloġiku aktar milli ma' persuna. U allura, u allura inti biex tbiddel l-esperjenza edukattiva, trid tara kif tagħmel u tbiddel dan l-affarijiet kollha.
Jista' jkun għax iktar effukata fuq l-arfien minn flok fuq il-ħiliet u fuq l-attitudni, l-edukazzjoni, Għax jekk inti qed tipprepara t-tfal għall-ħajja, jekk qed tiffoka fuq ħiliet u attitudni, hemm ċans li ħa tkun qed tippreparahom anke għal affarijiet li ħa jiġru ħames snin oħra jekk aħna ma nafux x'inhuma. Eh, aħna forsi għadna din nagħlmu. Le, aħna l-ġara, eh, aħna l-ġara, aħna l-ġara, jekk wieħed jipprova jifhem. Mela, eh, aħna iwritna sistema kolonjali Ingliża. Eh, u ejja niftakru li l-edukazzjoni kważi l-istruttura dominanti li għadha llum eh, i l-edukazzjoni li kien organizza Bismarck mhm. wara li il-Prussjani għalaw xeba minn Napoleon. U d-differenza kienet li Franza kellha skejjel jgħallmu lis-suldati jkunu patrijottiċi u jmutu għal pajjiżhom. Il-Prussja ma kellhiex. Imbagħad bniet din is-sistema u bniet din is-sistema li fil-skejjel primarji jmorru s-suldati li ħa jmorru jmutulna mhux it-tfal mhux it-tfal tal-mexxejja ta' fuq ta' dawk ma jmorrux, dawk joqogħdu fil-belt kapitali jgħidu lill oħrajn imuru imutu imutu għalihom. Imbagħad skola sekondarja l-uffiċjali u ta' fuq il-brigadiera u l-ġenerali. Allura għandek sistema ġerarkika, mhm. għandek sistema bl-uniformi, għandek sistema li hija l-skola organizzata bħala barracks militari, għandek il-Q, għandek il li timxi wara xulxin, għandek it-timetable, għandek x'tagħmel fit-8, x'tagħmel fid-9, x'tagħmel fil-11. Jiġifieri għalkemm inbidlu affarijiet minn dik is-sistema, l-għadam tas-sistema, l-iskeletru tas-sistema, għada għada dik. Jiġifieri jien naf għamilna make-up, għamilna libbisna daqsxejn b'mod differenti, biddilna ċertu affarijiet, imma d-DNA, id-DNA u l-għadam għadu għadu ta' sistema tas-seklu tmintax, dsatax f'dinja ta' seklu wieħed u għoxrin. U speċjalment iktar imbagħad aktar law jiena f'wieħed mill-artikli minn għalija s-sena li għaddiet kont għedt li l-iskejjel huma fortizza li sommu barra r-realtà.

Tneħħi dawk is-swar biex kemm jista' jkun il-momentum ta' barra jeffettwa anke l-momentum ta' ġewwa. Ir-reżistenza fejn qiegħda? Għax qisu di xi ħaġa meta titkellem ma' nies jew li jaħdmu fl-industrija jew jimpjegaw in-nies jew nies kulħadd jaqbel fuqha hija ċara jiġifieri titkellem ma' ġenituri. Imma Matthew ma nagħmlux biżżejjed sforz kollettiv nazzjonali li r-responsabilità għall-edukazzjoni ta' wliedna u taż-żgħażagħ u tal-persuni tagħna għax illum meta nitkellmu fuq edukazzjoni m'għadhiex il-mod tradizzjonali li f'ħajtek għandek fażi fejn teduka ruħek, imbagħad għandek fażi fejn taħdem, imbagħad għandek fażi fejn tirtira. Illum nibqgħu nitgħallmu il-ħin kollu tul ħajjitna kollha jekk irridu jekk irridu nibqgħu ħajjin. Tibqa' evolvi bil-forsi. Issa aħna għandna tendenza xorta tagħna din it-tendenza li r-responsabilità tal-edukazzjoni mhux tal-iskolarizzazzjoni, mhm. ir-responsabilità tal-edukazzjoni hija tal-ġenitur, hija tal-għalliema. Xiġri hemmhekk? U issa iktar u iktar hemm it-tendenza li l-ġenituri jkunu jaħdmu tnejn jew jaħdem il-wieħed għax ikunu single. Eh, ma tantx qattaw ħin ma' tfal. Jiġifieri ir-raħal li semmejna fil-proverbju Afrikan, li l-lum huwa diffiċli ħafna ġibu flimkien għax għandek soċjetà imkissra, għandek il-firdiet, għandek il-firdiet fil-familja, għandek soċjetà polarizzata, għandek għandek. Ma jista' jkun ukoll li il-beriks li qed issemmi inti huma stess għal u barra ġenituri. Iva, jiġifieri issa di. Meta tara jien naf jiena ġi nagħmel tok ġol iskejjel u tkun tmur ġo skejjel fejn jinsistu li ċertu toks isiru fil-ħodu. U le, dika hemmhekk.
Ara, hemmhekk, ara, jiena. Fejn żejt tkun filgħodu, hemmhekk kif kif qed. Matthew, waħda tipprova- mill-iktar ħoloq dgħajfa tas-sistema tagħna hija r-relazzjoni bejn l-iskola u l-familja. Mhm. Issa, dik diġà r-realtà hija kkumplikata llum, imma ma tagħmilhiex iżjed diffiċli. Allura, allura trid tbiddel il-mod ta' kif tħares lejn il- lejn il- familja u jekk trida il-familja tkun alleata tiegħek. U jekk ma tkunx alleata tiegħek il-familja ftit tista' tagħmel bidliet fil-sistema mhm. edukattiva u fl-esperjenza edukattiva, qed tagħmel affarijiet diffiċli għalik. Issa, biex ngħidu kollox, ehm, meta jiena sirt responsabbli fil-Partit Laburista għall-edukazzjoni, ġviri għed nitkellmu fl-1992. L-ewwel prijorità li tgħid lili mhux kif se nbiddel is-sistema edukattiva u x'se nagħmlu bis-sistema edukattiva. Kont naħseb ħafna fuqha u kont nitkellem fuqha, imma l-akbar xogħol hemmhekk irid isiru biex jitfejqu l-feriti tas-snin tmenin. Jiġifieri jien dak ix-xogħol ma jidhirx. Hu xogħol li ħdimt ħafna fuqu biex Għax inti, biex tiġi afdat li se tagħmel bidliet, l-ewwel trid tiġi afdat inti. Issa, jekk inti għandek il-fama ta' partit politku li ġġielied mal-għalliema, li għalaqthom barra, kellhom jagħmlu strajks twal, kien hemm il-feriti, u din insemmiha b'rispett, jiġifieri meta inti għandek il-Ministru Agata Barbara, mara, mara Mara twajba, mara mara feroċi, mara li x'taqbad tgħid, il-metodi tagħha u kif il-manjieri tagħha kienu raff, jiġifieri jiena smajt ċerti stejjer li kieku tgħidhom qas ngħidhom hawnhekk għax kienet mdawrija f'dinja tal-irġiel li kellha tkun iebsa. Għax anke jekk tara ritratti tagħha meta kienet iżgħar, għandha ċerta ħlewwa f'wiċċha li mbagħad ma baqgħux hemm kienet għax ħabtet mhm. mar-realtà. Imma dik taħseb li għal ġid tal-istudenti għandek tajjar lit-teachers. kienet temmina. Imma kienet mur tajjar li teacher, sissa fġiħ id-dinja. Kif se tajjar li tissa jkollok aptit, jinnaf, ikolli aptit najrek, Matt. Imma jekk jien irrit il-kollaborazzjoni tijak, għandi najrek, jew Issib kif ħan ibriġġaw. Ma dan l-antipatku rrid nara kif sa naħdem. Jew ma dan li jina naħseb li mhux jixtieq il-ġid bħali ta' tfal. Allura, allura kien hemm mbagħad kien hemm il-kwistjoni tal-scale tal-Knisja, il-relazzjoni MUT, eh, MLP, eh, dak kelli naħdem ħafna fuqhom bil-kwiet flaqat one to one mal-ġizwiti u ma' dit reliġjużi differenti u mordni reliġjużi differenti u mal-MUT nibni relazzjoni personali biex għara. Naħseb tista' tafdah dan. Imma dik ma ġġibhiex bit-tissim u eh, allura allura l-ewwel parti tiegħi kelli kelli naqatta ħafna ħin infejjaq il-feriti qabel qabel nibda niġri. Allura għamilt ħafna xogħol ta' Kemm ukoll ikun hemm egos fejn jidħol il-ġid tat-tfal ukoll u jisu Li inti kellek tinvesti tant ħin biex taqgħad daw l-affarijiet u daw in-nies flimkien. Imma imma wkoll Matthew mbagħad fejn hu aktar diffiċli biex inti eh, taħdem fost il-ġenituri biex iġibu rispett lejn it-teachers u mhux jarawhom ara dawk li baqgħu strajk barra u aħna morna warra l-gate, morna narmu, morna najruhom, għandhom il-vaganzi twal, ma jaħdmux. Ġifieri, trid jekk ma ġġibx dawn il-forzi kollha flimkien u r-responsabilità anke tas-soċjetà u r-responsabilità anke ta' min iħaddem. Għaliex għandna ħafna bravi li jħadmu jgħidu għax is-sistema edukattiva ma tippreparax ma tippreparax biżejjed għad-dinja tax-xogħol issa s-sistema edukattiva trid tipprepara d-dinja tax-xogħol imma mhux għad-dinja tax-xogħol biss. Mhijiex sempliċement taħriġ kif tagħmel biċċa xogħol, trid tagħmilha dik għax nemmen li trid mhm. tagħmilha. Ma parti minn hekk trid tiżviluppa l-persuna, l-intelligenza, l-mistoqsijiet u din li kontettajt inti. Ġifieri jiena kontet nirrakuntalek l-esperjenza pożittiva li kelli fl-Istati Uniti mhm. fejn dak li tgħallimt eh, propju 30 sena ilu, propju 30 sena ilu eh, fl-Ulju. Mhm. Għaddu jgħod sal-lum. Għaddu jgħod sal-lum għax jiena ma tgħallimx ehm, mikrofon kif jaħdem. Ma tgħallimx eh, kamera ta' televizjoni kif taħdem. Tgħallimt inħaddimhom. Allura, provajt nifhem it-teknoloġija biex inkun nista' inħaddimhom. Allura, jekk titgħallem il-metodu ta' kif titgħallem, ġifieri jiena nħoss li waħda mill-ikbar mill-ikbar affarijiet li għandna nitgħallmu u kif nitgħallmu. U l-attitudni li nkompli nitgħallem. U issaqsi l-mistoqsija, jiġifieri jekk inti trid titgħallem xi ħaġa għajt li ma tafix. Jekk inti tafu kif se titgħallimha. Issa waħda mill-ikbar traġedji tas-sistema edukattiva tagħna li m'hemmx ħina l-edukazzjoni. Ġifieri jiena nista' ngħid bħala edukatur. Min jaf, l-aktar mumenti fejn għamilt ġid, naħseb jien, mhux fil-mumenti formali fejn qed nagħti lecture, nittama li hemmhekk wassalt messaġġi u ħsibijiet u metodu wkoll. Imma l-iktar hu tiltaqa' ma' xi ħadd fil-kuritur u jgħidlek isma' għandi did-diffikultà jew għandi din niddiskutuha ftit jew jimporta niġi imma aħna aħna u din imbagħad twassalna għal diskussjonijiet oħra. Jekk jiena qiegħed fil-klassi. Għandi tant tfal. Irrid ġej l-eżami. Xi darba ġej l-eżami. Għandi sillabu, rrid il-laħu. U għandi għandi tifel, jew li jdejħ, miż din din kifini. Issa toqgħod ċissaqsini għax qed titellifni l-ħin. Ġifieri, jekk aħna l-edukazzjoni huwa telf ta' ħin, jiġifieri qed nifhimha lil dik it-teacher, ġifieri meta trid tbiddel, trid tara li s-sillabu għandu jkun is-sillabu estensiv b'dak il-mod, il-kurrikulu għandu jkun hekk, l-eżami, il-metodu tal-eżami, din l-fissazzjoni tagħna li biex tkun xi ħaġa serja trid teżaminha b'mod tradizzjonali. Issa jiena nemmen, u din waħda mill-affarijiet li kienet ixxukkjatni, naħseb naħseb għal eh, xi ħames snin ilu saqsejt mistoqsija li l-nifsi. U għed, ara, aħna jekk kikolli nanalizza 40 sena ta' dokumenti dwar l-edukazzjoni f'Malta. Isu mill-1947, zid maħħom 70 sena, mux 40 sena, zid maħħom 70 sena. Il-kelma gost. Il-kelma logħob. Il-kelma ferħ. Ħa nsibha imkien? Imkien ma ssibha! Imkien! Jiġifieri il-ferħ li titgħallem, il-gost li titgħallem, imkien. Infatti naraw differenza, eżempju, bħal Happy School ta' Għawdex ta' Lelio Spiteri kemm it-tfal u anke l-għalliema l-ambjent huwa differenti ħafna. Issa jiena nemmen li nistgħu norbtu flimkien li tieħu gost titgħallem bis-serjetà. It-tnejn trid, it-tnejn trid, jiġifieri jiena ma nemminx jien kelli l-esperjenza eh, ta' ta' eh, kemm kelli, kelli 25 sena li immur f'ċentru edukattiv sperimentali mhm. fejn dan kien mill-bidu qed tgħid isma' jien ħansawar il-ġurnata tiegħi illum kif irrid. Mhm. Ġifieri jien naf il-vantaġġi u l-sbuħija ta' sitwazzjoni bħal dik, imma naf anke l-limiti tagħha. Ġifieri inti trid trid it-tnejn, trid it-tnejn. Eh, u kif kif se taħdem, kif se taħdem biex iġib dawn il-bidliet kollha? Kultant naħseb jiena huma x'naħseb jiena tajjeb, kultant huma bidliet żgħar, naf kultant nistaqsim li nifsi għalfejn l-eżami jekk ħadd ikkopja jekk ħa taħdem bħala grupp ħa tiġi penalizzat. Meta fil-verità, u għalhekk nifhem ftit li min ħaddem, Għax inti trid titgħallem kollox kif għallmuk, jiġifieri inti jekk qed tagħmel il-mezz, jekk il-working mhuwiex li taqli għallmuk anke kif taħseb, ħa tiġi penalizzat għal lavorja wasal tal-istess konklużjoni. Jekk inti iddiskutejt ir-risposta ma' sieħbek, Hemmhekk ħa tiġi penalizzat. Però mbagħad meta tiġi biex taħdem, nistennew li nies jagħmlu ġotin. Ara, mela Matthew, hemmhekk fejn inti għandek raġun li aħna qisu l-iktar ħila importanti li niżviluppaw fis-sistema edukattiva tagħna hi l-ħila li tiftakar. Mhm. Il-ħila li tiftakar bl-amment. Mentri inti fil-fatt hija il-ħila li taħseb, il-ħila li tanalizza, il-ħila li tikkritika u l-ħila li tibni. U jiena lek nemmen li eh, l-erba' kolonni prinċipali ta' sistema edukattiva hi l-ħila li ssir taf. Mhm. Il-ħila li kapaċi tagħmel dak li ssir taf, il-ħila li inti tkun int mhm. u l-ħila li tajx ma' oħrajn. Jina lija daw l-erba jiġbru il-kiku laqwa esperienza edukattiva. Ma jek nitħuġu skola, kemm minnhom minn daw, fem tanka eh. kif in il-pozizjoni ta' desk. Li inti għad waħdi. Konna ma fejt vera militari, konna t-najtu l-istoria tal-barreks militari għabe. Issa tajd li bravo għed tajd dal-affarijiet kolla, dak is-snin kolla, e, xamilt fuq hekk. Inti timbotta. Il-sistema edukattiva Ara jien tgħallimt u din u din tweġġak, u din tweġġak u, u, u tumiljak, u tumiljak u tumiljak b'żewġ modi, kemm kem li tagħmlek umli u kemm tumiljak għax inti tkun uh, bravu x'beħsibek tagħmel. Waħdek ftit tista' tagħmel. Hmm. Waħdek ftit. U din l-idea li għax inti għandek il-poter tista' tagħmel ħafna. U ma din ma ridix tinftiehem bħala skuża. Għax jiena ma għandix tinftiehem bħala skuża. Għandha tinftiehem bħala il-limitu tal-poter. Imma jista' jkun tara kif dak il-limitu testendih u ma jibqax mm. daqshekk limitazzjoni fuq. Imma inti trid taħdem mal-ġenituri, trid taħdem mal-għalliema, trid taħdem mal-union tal-għalliema. Mm. Eh, trid biddel mentalità. Jiena mhux l darba li kont inkun qed nagħmel diskorsi l hemm u jien naf pereżempju għamilt l-istitut għall-edukazzjoni, mhm. għall-iżvilupp professjonali tal-għalliema, għaliex ngħidha xogħol tal-ġen.
Ngħidha kif inhi ma kontx kuntent bil-Fakultà tal-Edukazzjoni tal-Università, eh, kollegi tiegħi żgur ma jeħdux gost li ngħid dan id-diskors, imma għalhekk għamilt li għamilt bħalma tagħmel bypass għax hmm. għandek eh, eh, blokki ċimkien. Blokki ċimkien u kellna blokki ġemmek. U mhux l darba ġi li ġew xi teachers jgħidu, jew inti l kollu tgħidilna li rridu nitgħallmu, mela kemm se ndumu nitgħallmu.
L-edukatur jgħidlek ekku. Ekku, ekku. Mm. U mbagħad, mbagħad għandna sfidi enormi, għandna sfidi enormi. Mela aħna għażilna li ħajkonna l-inklużjoni. li t-tfal jitgħallmu flimkien, b'abiltajiet differenti u b'kundizzjonijiet differenti. Tinstema' sabiħa u jien nemmen fiha, imma dik tfisser li trid tagħmel li jrid ikollok skejjel u jrid ikollok klassijiet u jrid ikollok pedagoġija, jiġifieri metodi ta' tagħlim, li ma jistgħux ikunu tradizzjonali. Jiġifieri jekk jiena fl-istess klassi qed ngħid isma' dak it-tifel bl-awtiżmu rridu fil-klassi. Ej, faċli tgħidha. Issa kif se tkun fil-klassi? Pereżempju, jien dik waħda mill-affarijiet li kont ngħid lil ċerti nies, oqgħodu attenti meta tattakkaw it-teachers li ma jridux ma jridux l-inklużjoni. L-ideoloġija tal-inklużjoni hija sabiħa ħafna. Il-prattika tagħha hija diffiċli. Issa inti biex tagħmilha trid tkun imħarreġ kif se tgħin lil dawn it-tfal. Il-klassi trid tkun magħmula b'mod li tilqa' lil dawn it-tfal. Jiena mbagħad kont tgħallimt li s-sistema tad-dawl, il-kuluri, mm. id-disinn tal-madum, l-istorbju fil-klassi, ir-rieħa, dan kollox jeffetwa lil tifel li mbagħad jista' jisferra kompletament u jkun.
U l-inklużjoni tfisser li l-ħin kollu jkun fil-klassi jew ikun hemm Faċilità fl-iskola fejn tista' tmur, hemm hemm il hemm il l-ambjent, hemm l-apparat, hemm it in-nies imħarrġa biex jagħmlu hekk. Jiġifieri ma nistgħux sempliċement nagħmlu dokumenti sbieħ imma mbagħad ma tbiddilx ir-realtà anke materjali biex tagħmilha u f'dawn l-affarijiet, heeh. għad fadlinna ħafna ħafna x'namlu. Jien ħobb nkun kemm jista' jkun prattiku. Il-ġenituri li qed jismawna li s-sistema edukattiva kif inhi u onestament niddubi tal ħatem bidel f'qasir żmien. Li jiena bħala ġenitur fuq ix għandi nifoka barra mill-iskola biex it-tfal tiegħi jkollhom il-ħiliet li hemm bżonn biex ikunu iktar kuntenti u anke jkunu lesti għat-tibdiliet li ġejjin. Jiġifieri jiena f'moħħi għandi eżempju. Sistema edukattiva li hi ħafna drabi u di forsi t-teachers ma jgħidux pjaċir biha laqqas imma Kultant nara l-ironija li jiena ngħallmek das-suġġett, mhux qed jirnexxieli ngħallmek das-suġġett, allura ejja għandi fl-għaxija, ħa nkompli nipprova ngħallmek l-istess suġġett bl-istess metodoloġija u kultant għad l-istess teacher, għas tgħid għall-inqas bdilt il-mod. Minflok nibqa' ngħafas fuq l-istess sistema. Jiena li għandi tifel li naf li ħa jikber f'soċjetà fejn l-AI qiegħda fostna. Jiġifieri l-ammont ta' xogħlijiet li jaf jintilfu, l-ammont ta' xogħlijiet li jaf jiżdiedu u jitwieldu li aħna qas biss nistgħu nimmaġinawhom illum hija kbira. X'ħiliet għandi nagħlmu u anke forsi modi kif nista' nagħlmu dan il-ħiliet? Kif qed tgħid Matthew, jiġifieri inti biex aħna nbiddlu s-sistema edukattiva trid tbiddel x'tgħallem. Trid tbiddel kif tgħallem. Trid tbiddel kif titgħallem. Trid tbiddel kif tevalwa dak li tgħallimt għaliex insibt Waħda mill-affarijiet li kont naħseb li jiena kont bravu ħafna anke fl-1996. Fl-1996, waħda mill-opportunitajiet li għamilt jien Biddilna s-sillabu, eh? Ġifieri għamilna biċċa xogħol li biddilna s-sillabu. Ħallini laħqt xokk tal-ġenn. Sentejn wara li biddilna s-sillabu nkun indur fi klassi u t-teacher ma kienx jaf li biddilna s-sillabu. Jiġifieri inti jista' jkun li ħadt deċiżjoni fil-Ministeru u immaġina f'Malta trid Sagħtejn, trid sentejn biex tivvjaġġa lejn klassi u xi tmur fil-klassi ssib li dan qas jaf li nbidle taħseb ara kemm bidde, kemm biddel allura X'qed jgħallem. x'kienet jgħallem. Xek. Umbat, diffiċli, trid tbiddel l-evalwazzjoni. Jiġifieri jiena sibt li jekk inti tbiddel il-kotba, U jekk ma tbiddilx il-kotba, ma biddilx is-sillabu. Għax jekk inti qed tallem skont il-ktieb, qed tallem skont il-ktieb. Jekk inti biddilt is-sillabu u ma biddilx kif tiġi eżaminat, se tibqa' tgħallem għal kif tiġi eżaminat. U allura trid tbiddel, trid tbiddel dawk l-affarijiet. Jiġifieri trid taħdem trid taħdem fuq dawn il-livelli kollha. Il-ġenituri x'jistgħu jagħmlu? Il-ġenituri mhm. li jistgħu jagħmlu naf li diffiċli, imma jridu jagħmluha. Iridu jkunu daqsxi responsabbli tal-tfal tagħhom. Ġifieri il-ftit ħin li għandna mat-tfal, eh, nippruvaw nqattaw b'mod li l-tfal Inkellmuhom, importanti ħafna li nkellmuhom l-tfal, mm. nirrakkontawlhom, nisimgħuhom, nisimgħuhom, nisimgħu x'qed jgħidu, jekk jinbena ħajt dik l ħaġa. Aħjar mm. tiġġieled ma' tfal u jġildu lura u qed kellimhom u qed tirrakkontalhom, jiena nsib li jieħdu kost ħafna tirrakkontalhom. Mm. U għax imbagħad ittihom il-ħin li jisimgħu, jiġifieri E, it-tfal għandhom bżonn dak it-tip ta' emozzjoni li inti li inti qed tirrispettom, eh? Imma jiġifieri trid tirrispettom u mhux ta' parsi u t-tfal jindunaw jekk tirrispettom jew le. Jindunaw. Ġifieri daqs kemm jindunaw jekk tħobbhom jew le, jew jekk intix tismagħhom jew le, għax ħafna drabi tkun qed tħares lejhom Jindunaw li għajnejk aqqas huma hemm, li inti qed taħseb f'xi ħaġa oħra u tgħid, Marija dan kif tieħodli kemm qed joħodli ħin u jiena mgħaġġel u rrid inlaħħaq u rrid nagħmel hekk. Jiġifieri il-problemi ta' ħajja maġla, problemi ta' ħajja maġla hija problema. Imma u li jekk għandna jekk għandna ftit flus, nippruvaw li dawk il-flus nużawhom nużawhom tajjeb ma' tfal, jiġifieri Heq, inti da tfal. Jekk per eżempju tgħid it-teknoloġija qiegħda hemm biex teħodli posti u huma jqattgħu sigħat jilagħbu l-playstation jew jilagħbu l-video games jew hekk, heq imma dak għad tajjeb hekk u per eżempju kieku ssib ftit ħin u fil-ftit kampanja li baqalna, naf li ftit kampanja baqalna, imma qas il-ftit kampanja li baqalna ma ngawdu, jew waħda mill-aktar affarijiet li tixxukjani, anke llum, anke llum. Jiena nħobb immur ma' neputija tiegħi ta' tmien snin eh, il-playground li għandna ħdejna. U nilagħbu l-ballun u eh, ma tantx għadni nifraħ bħal qabel ovvjament, imma u ġelni nilab. Marija ma narax tfal Maltin. Jiġifieri issa all right jiena ngħix is-Swieqi u hemm ħafna hemmhekk minn nazzjonalitajiet differenti, imma Maltin hemm ukoll. Jew allura allura ma jsibux ħin jiġu mat-tfal tagħhom jilagħbu. U kif għedt il-kampanja, jekk jew kieku pereżempju nsibu ftit ħin noħduhom mużew, jew pereżempju hemm kunċert, kif nistgħu nippretendu dawn jekk aħna stess ma mmorrux? Issa meta qed ngħid aħna stess, bħala teachers u bħala U bħala ġenituri, kif se ndaħlu? Jiena, jiena, natju din najda bl-akbar, ek, bl-akbar ċert li għandi raġun minna meta najda. Jien fost dawk teachers l-aktar influenzawni, kien hemm min qatt mallimni. U jiġu fil-free lesson. Għax kif ikunu maħna, un semmiħ minn hawn, Dr. Paul Haywood. Insemmih minn hawn jien. Kien jiġi, taf x'kien jagħmel dan? La kien joqgħod jippritkalna x'għandna nagħmlu u x'għandna. Kien jipprattika dak li jemmen fih. X'jagħmel? Joħroġ ktieb u jaqralna short story. U tant kien jaqra b'passjoni u tant kien jaqra b'mod eh, li kien jispirana. Oh. Ġifieri, eh, jiena waħda mill-affarijiet li kultant nieħu kosta xina għallim tliet snin. Della Sal, Form Four, Form Five u Form Six li kienet xi ħaġa kienet esperjenza eh, interessanti. Tlajt magħhom qed nifhmek sew?
Tlajt magħhom u fl-istess ħin wara li għamilt esperjenza kważi anarkika sqallija ta' ċentru edukattiv sperimentali, un mhm. bħagġejt f'sistema riġida fejn kollox huwa eh, tafil tal-brothers, kollox kif sub ek ordnati u kollox. U kienet esperjenza interessanti li ngħaddi minn żewġ dinjiet daqshekk. Eh, imma għadni nieħu gost li pereżempju jiġi xi ħadd fuqi ma jgħidlix isma' ehm, kont għallimtna, kont għallimtna ehm, xi ħaġa li mbagħad ħarġet fl-eżami u bis-saħħatek ġibt grade 1 ta' ħadd qatt ma qalliek minkejja li nieħu gost ngħid li kienu jmorru tajjeb it-tfal anke għax kienu intelliġenti huma u aħna konna nistimulawhom. Imma li nieħu gost li xi ħadd jiġi isma' taf li daħalt li l-gost tal-poeżija għax għal mod kif kont tiddiskutiha magħna kont tagħmilha xi ħaġa dik kienet dik dik tatini dik tatini sodisfazzjon sodisfazzjon kbir għax għax hija xi ħaġa mbagħad li daħħalha bħala drawwa f'ħajtek mm. mhux Marija ġie l-eżami jiena jiena ħafna drabi u din hija provata anke b'ħafna riċerka li ħafna mit-tagħlim eh, minn indiġestjoni intuhom, indiġestjoni ta' informazzjoni, bulimja naħseb, bulimja akademika. Mhm, mhm. Intuhom indiġestjoni kbira Li ftit wara, ftit xhur wara, inti nsejt. Ġifieri dak mhumiex l-affarijiet. Jekk ma xorta hija tajba, jaqalgħuha fuq il-karta tal-eżami. Ekku. Jekk jaqalgħuha qabel, Mbagħad hemmhekk fejn jiblenkjaw ma jkunux kapaċi. Imma il-diffikultà, id-diffikultà u l-isfida li għandna hi li ngħinu lil xulxin, jiġifieri ma nistgħux sezzjoni ddur kontra sezzjoni oħra għax nagħmlu aktar diffiċli, jiġifieri jridu jaħdmu flimkien. Easier said than done, aħna nagħmluha ċara għax aħna nafu anke diffikultà fl-istess familja u diffikultà anke fl-istess koppja. Aħseb para ġib flimkien il-ġenituri, l-edukaturi, soċjetà sħiħa, dawk li ħadmu, l-unions. Mhm. Imma imma kemm meta jirnexxilna nimxu millimetru, millimetru flimkien, huwa ħafna aktar dak il-millimetru mill-kilometru ta' retorika u ta' paroli li ngħidu. Aħna nibbenefikaw aħna wkoll għax dawn it-tfal ħa jsiru adulti u dawn l-adulti ħa jmexxu l-soċjetà tagħna għadha pitada. U aħna mhux dik biss għandna, aħna f'pajjiżna, aħna f'pajjiżna mhux l-iżvilupp tal-ħiliet tal-ħiliet tagħna, aħna kieku ma kenniex in-nies tagħna li jemmnu f'dan l-affarijiet u kienu kapaċi. Hekk ikun minn dawn il-gżejjer kif għamilna, jien naħseb li huma l-aktar gżejjer avanzati li hawn fil-Mediterran, u l-Nazzjonijiet Magħquda tpoġġina fil-klassifika ta' l-aktar pajjiżi avanzati, jiġifieri meta toqgħod tqis kemm ngħixu u affarijiet oħra u l-livell ta' għajxien. Issa m'għandniex nuqqasijiet u l-marija kemm għandna nuqqasijiet u m'għandniex eżaġerazzjonijiet u ma rridux naħsbu daqsxejn x'ġej u ma nibqgħux ngħixu bil-ġurnata. Imma jiġifieri dis-sena niċċelebraw 60 sena mill-indipendenza. Ara f'60 sena, jien naħseb li dawn kienu l-aħjar 60 sena, l-aħjar 60 sena minn 8000 li ġew in-nies jgħixu f'dal-gżejjer. Ġifieri dan meta nagħmluhom flimkien jiġu l-aħħar 10 minuti ta' Ġili faxar minuti, għamilna affarijiet, għaffiġna u ftajjar għamilna u frajjeċ għamilna, imma għamilna affarijiet fejn bnejna dan il-pajis u aħna bnejnieħ, aħna bnejnieħ, għax min kien jaħkimna qabel kien jużana mhm. għal raġunijiet għal raġunijiet tiegħu biċċa kbira militari strateġi. Nixxi nagħlqu billi taqsam miegħi accomplishment li qed ħares lura li daw is-snin kollha li konta servizz. għal nies ta' madwarek, tgħid eħe dik jiena kburi biha, għamilt xi ħaġa li jiena kburi biha. Waħda mill-affarijiet jien naħseb li ġibna fil-iskejjel tan-nofs u fl-iskejjel eh, sekondarji, il-bniet u s-subin ikunu fl-imkien. Din xi ħaġa kbira. Ma niftakar meta is-suġġerejn kien hawn min qal la tispiċċa d-dinja. U għajk minn jaf kam se jkun għaw rejps u minn jaf kem kien se jitu jildu. Niftakar xin kon nallem ġo kowed għax kon ġo skola privata u kienu jqabdun l-iskejjer tal-knisja tal-istat biex immur nserraħ moħ it-teachers li mux ħajkem ħafna sess fit-toilets. Eh, ekk, dik waħda. ħagħuħra, eh, izmilli għamil pala eh, Ministru tal-Affarijiet Barranin naħseb wassaltu l-messaġġ anke f'pajjiżi oħra u kienu u kburi biha din li eh, naħdmu flimkien toqdux tistmawna ta' inferjuri għax aħna żgħar għaliex hemm bullying fil-relazzjonijiet internazzjonali ħafna aktar perikolus mill-bullying fl-iskejjel. Issa għandna kemm inqisu li l-bullying huwa Huwa ta' ħsara u perikoluż. Imma fil-relazzjonijiet internazzjonali għandek it-tanki tal-gwerra, għandek il-missili, għandek l-ajruplani. Eh, u dik dak il-messaġġ wassaltu ma' u kienu jafu. U kont gburi li kien hemm min kien jajjarni biha u jgħidu sma dan x'jaħseb, dan x'jaħseb li. Professor Bartolo, grazzi tal-ħin tiegħek. Thank you.